Dem baş hevalno. Em ê di vê dersê de li ser cînavkên kesandinê bisekinin. Cînavkên kesandinê. Hevalno bi rastî ev mijar gelekî girîng e. Loma jî divê hûn vê vîdyoyê heta dawiyê temaşe bikin û li cem xwe wekî not bigirin hevalno not, nîşe bigirin ji bo di bîra we de bimîne ji ber ku bi rastî jî ev mijar gelekî girîng e. Hevalno pêşa pêşîn em pirs dikin. Yani cînavkên kesandinê çi ye? Divê em vê pênase bikin. Hevalno cînavkên kesandinê gava ku bi serê xwe bin, gava ku bi serê xwe bin tu wateyê nadin. Lê gava ku bilêker, navdêr û rengdêran re werin bikaranîn, erk cînavkî û qertafî pêk tînin. Ev pir girîng e hevalno, erkên cînavkî û qertafî pêk tînin. Yanê wekî qertafên em bijin cînavkan in. Wekî. Perçeyek ji cînavkan in, cînavkên xwerû. Em di dersa borî de li ser cînavkên xwerû sekinî bûn hevalno, cînavkên kesane yên xwerû. Heke we temaşe nekiribe, ez ê vîdeoyê daynim vê derê milê rast ê hûn dikarin temaşe bikin. Em dewam dikin hevalno, Cînavkên kesandinê, cînavkên kesandinê ji navdêr û rengdêran cuda tên nivîsandin, lê bi lêkeran ve tên nivîsandin. Ez du care bikim. Cînavkên kesandinê ji navdêr û rengdêran cuda tên nivîsandin lê bi lêkeran ve tên nivîsandin. Ev çawa çê dibe hevalna em ê niha yek bi yek li ser bisekirin, em ê nimûneyên wan bidin. Hevalna cînavkên kesandinê gava ku navdêrek yan jî rengdêrek bi nedengdêrekê biqede, im, î, e, in, in, in digirin. Lê dema ku navdêrek yan jî rengdêrek bi dengdêrekê biqedin, îcar me, yi, ye, ne, ni, ne digirin. Em niha lê binêrin ka çawa çêdibe û çawa van qertefan digirin, çawa van cînavkên kesandinê digirin. Hevalno gava ku bi cînavkên kesana yên xwerû re werin bikaranîn, bi vî awayî tên nivîsandin. Ez im. tu yî, ew e, em in, hûn in, ew in. Cînavkên me me yên xwarin min gava din got hevalan heke we temaşe nekiribe, heke we ev mijar nedîtibe ji kerema xwe biçin temaşe bikin cînavkên kesana yên xwerû. Hevalno piştê ku me got navdêrek bi nedengdêrekê biqede bi vî awayî tên nivîsîn yan jî tên nivîsandin. Li vê derê hevalno dermanfiroş heye, dermanfiroş çi ye navdêr e. Binêrin. Dermanfiroş ji ber ku bi nedengdêrekî qediyaye, yanî bi şeyê qediyaye im girtiye. Em li gorî kesan bikişînin, em li gorî cînavkan bikişînin, ez dermanfiroş im. Binêrin, gava ku em dibêjin ez dermanfiroş im, li vê derê em iyê, em imê jê cuda dinivîsin. Tu dermanfiroş î, me î. jê cuda nivîsiye, Cînavka Kesandrê. Ew dermanfiroş e. Em dermanfiroş in. Hûn dermanfiroş in. Ew dermanfiroş in. Hevanan li vê derê ez, tu, ew cînavkên kesandinê yên cuda digirin. Mesela li vê derê ez bûye im. Em im digire. Tu dermanfiroşî î girtiye, ew dermanfiroş e e girtiye. Lê gava ku em tên ser pirjimariyê em hûn ew, dema ku em dibêjin ew dermanfiroş in, li vê derê hem pirjimariyê nîşanê me dide hem jî ev her sê wek wekî hev hatine kişandin, em hûn ew, li vê derê in, in, in hatiye bikaranîn. Li vê derê ajokar heye em li vir binêrin, ez ajokar im, tu ajokarî, ew ajokar e. Em ajokar in. Hûn ajokar in. Ew ajokar in. Li vê derê ji hevalno dîsa ajokar ji ber ku navdêr e û bi nedengdêrekî qediya ye, bi reyê qediye, li vir re heye, binêrin ajokar. Re heye, loma jî im girtiye. Me gava din çi got hevalno? Me got heke navdêrek yan jî rengdêrek bi nedengdêrê biqede, im, î, e, in, in, in digirin. Li vê derê heval ez, tu, ew cînavkên kesan ne yên cuda girtine. Li vê derê im, î, e girtine. Lê gava tê ser pirjimariyê in, in, in digirin. Ini nayên guhardin. Ev jî aliyekî va bi rastî karê mirov hêsantir dike. Em dewam dikin heval no. Li vê derê piştê ku navdêrek bi dengdêrekê biqede bi vî awayî tê nivîsandin. Heval no.

Binêrin cinavkên kesandinê heta ya sêyemîn heta kesê sêyemîn hatiye guhertin. Me yî ye girtine. Binêrin lê gava ku em tên ser pirjimariyê e, em mamoste ne, hûn mamoste ne, ew mamoste ne. Li vê derê ne ne ne girtine. Li vê derê em navê masî bikar bînin ev jî ev jî navdêrek e. Ez masî me. Masî yani ew masiyê ku em dizanin. Tu masî yî, ew masî ye, em masî ne, hûn masî ne, ew masî ne. Li vê derê jî hevano masî çi ye? Masî navdêr e, yanî nav e, nav e. Ji ber ku bi dengdêrê qediya ye, me, yî, ye, ne, ne, ne girtine. Li vê derê ez, tu, ew binêrin. Li vê derê ji navkên kesandinê me, yî, ye, ye, ne. Lê gava tê pirjimariyê wekî hev hatine kişandin, em masî ne, hûn masî ne, ew masî ne, ne, ne, ne. Ev yek jî karê mirov hêsantir dike. Piştê ku hevalon rengdêrek bi deng bi nedengdêrekê biqede, bi vî awayî tên nivîsandin. Li vê derê porxelek çi ye? Porxelek rengdêr e. Hevalon rengdêr. Me gava din navdêr bi kar anî, em îcar jî, em niha jî rengdê rengdêran bi kar tînin. Ez. porxelek in. Li vê derê porxelek hevalin rengdêr e û hemwateya wê porkrîşk jê re tê gotin. Aliyê ser hedê em jê re dibêjin porkrîşk. Ez porxelek im yan jî ez porkrîşk im. Tu porxelek î. Ew porxelek e. Em porxelek in. Hûn porxelek in. Ew porxelek in. Binêrin hevalin ez, tu, ew. Li vê derê cînavkên kesandinê im, î, e girtine, girtine li vê derê. Gava ku em tên ser pirjimariyê em, hûn, ew, ev van her sêyan in, in, in girtine. Li vê derê dîsa me rengdêrek bi kar aniye, me tî, rengdêra tî bi kar aniye. Ez tî me. Tu tî yî. Ew tî ye. Em tî ne. Hûn tî ne. Ew tî ne. Li vê derê jî heva na, ez, tu, ew, ji ber ku rengdêra me bi dengdêrekî qediya ye, çi bûye? Bûye me, yî, ye. Halbûkî li vê derê çi bû? Porxelek bi nedengdêrekî qediya ye, im, î, e, girtiye, ne wisa? Lê li vê derê bi dengdêrekî ji ber ku bi dengdêrek bi dengdêrê qediya ye, rengdêra tî, ji navkên kesan, kesandirê me, yî, ye, girtine. Li gorî ez, tu, ew. Li vê derê jî hevala em tîne, hûn tîne, ew tîne. Li vê li vê derê jî sê heb nê hene. Li gorî pirjimarê hatiye kişandin. Dema ku bi lêkeran ve werin nivîsandin hevalno bi vî awayî dibe yan jî bi vî awayî tê nivîsandin. Ez distînim. Tu distînî. Ew distîne. Em distînin. Hûn distînin. Ew distînin. Li vê derê binêrin hevalina li vê derê binêrin distînim. Lêkera me çi ye? Standin e. Im me got bi lêkerê ve tê nivîsîn. Yanî cînavkên kesandinê me got ji rengdêr û navdêran cuda tên nivîsandin lê bi lêkeran ve tên nivîsandin. Li vê derê jî lêkera me çi ye? Standin e. Cînavkên kesandinê jî bi lêkerê ve hatine nivîsîn. Li vê derê lêkera me meşîn e. Em li gorî cînavkan bikişînin. Ez dimeşim, tu dimeşî, ew dimeşe, em dimeşin, hûn dimeşin, ew dimeşin. Li vir ji hevalno ji ber ku lêkere me çi got, qayîdeya me çi bû, rêgeza me çi bû, me got cînavkên kesandinê bi lêkeran va tên nivîsandin, bi lêkeran va. Li vê derê lêkera me meşîn e, loma jî im, î, e bi lêkerê ve hatine nivîsandin. Li vê derê jî pirjimariye nîşan dide, em dimeşin, hûn dimeşin, ew dimeşin, dîsa li vê derê in, in, in girtiye. Hevalên helbet em bi vê awayî jî em bi kar tînin. Em ne tenê ez diçim, ez, ez mamoste me yan jî em bibêjin ez bijîşk im, em bi wê awayî bi kar naynin. Em di nav hevokên kompleks de jî bi kar tînin. Loma jî divê em hin nimûneyên din jî bidin. Me li vê derê gotiye mînak di nav hevokê de. Ez ji Mahabadê me. Ew ji Şirnexê ye. Binêrin hevalin li vê derê gava ku em dibêjin ez ji Mihabadê me, li vê derê Mihabad çi ye? Navdêr e. Ji ber ku bi dengdêrê qediyaye me girtiye. Ev me ya vê derê ya ezê ye ne ya Mihabadê ye hevalin. Cînavkên kesandinê girêdayî cînavkan in hevalin. Ew ji Şirnexê ye. Li vê derê dîsa ye ya vê derê? ya eye ye ya şina xinîn e. Girêdayê ewê ye. Ji ber ku bi dengdêrê qediya ye, bi dengdêra ê yê girtiye. Tu bijîşkî, lê birayê te yê mezin endeziyar e. Li vê derê hevalna tu bijîşkî, binêrin li vê derê tu bijîşk î. Bijîşk çi ye? Navdêr e. Li vê derê jî li gorê tu yê hatiye kişandin, loma jî me ji me jê cuda nivîsiye, me gotiye tu bijîşk î. Îya vê derê ne ya bijîşk e. Ya tu yê ye. Girêdayê tu yê ye. Lê birayê te yê mezin. Birayê te yê mezin hemû navekê hevalin. Nav. Ev jî cînavkek e. Birayê te yê mezin. Navek e. Endezyar e. Ev ê ya vê derê ya birayê te yê mezin e. Hekem em di şûna birayê te yê mezin de ew ê bi kar bînin, wê çaxê dê çi be? Ew endezyar e. Binêrin e derket holê. Ew endezyar e. Kê endezyar e? Birayê te yê mezin endezyar e. Ew porzer e, ez çavkesk im, Reşat jî çavreş e. Li vê derê hevalna ew porzer e, li vê derê porzer çiya rengdêr e, e jê cuda hatiye nivîsandin. Me çi got? Me got cînavkên kesandinê ji ji navdêr û rengdêran cuda tên nivîsîn. Lê bi lêkêran ve tên nivîsîn. Ez çavkesk im. Ima vê derê ne girêdayê rengdêrê nîn hevalin. Li vê derê çavkesk rengdêr e, im Yek çavkeskê nîne ya Ezê ye girêdayî Ezê ye. Rêşad jî çavreş e. Êya vê derê jî girêdayî Rêşad e. Girêdayî çavreş nîne. Rêşad jî çavreş e. Ji ber ku li vê derê nav hatiye bikaranîn. Heke me cînev bikar baniya me yê bigote ew yanî di şûna Rêşad de me yê bigote ew ew jî çavreş e. Em xwendekar in yên di rê de dimeşin geştiyar in. Dema ku em dibêjin em xwendekar in hevalna binêrin in ji. xwendekar ji xwendekaran cuda hatiye nivîsîn. Çima? Ji ber ku xwendekar navdêr e. Ev in girêdayî emê ye. Yên di rê de dimeşin geştiyar in. Ev ina vê derê hevalna girêdayê yên di rê de dimeşin ne ya geştiyarê girêdayê geştiyarê nîne. Girêdayê yên di rê de dimeşin. Hekem cînavkekê dişûna vê de bikarbînin em çi bibêjin ew geştiyar in. Hûn cotkar in, ew dermanfiroş in, em jî kirîger in. Li vê derê hevano hûn cotkar in, in ji navka kesandan e girêdayê hûnê ye, pirjimarî nîşan dide. Ew dermanfiroş in, dîsa bi heman awayî in girêdayê ewê ye, em jî kirîger in. Ev ina vê derê girêdayê emê ye. Ew aşpêj in, hûn qirmet in, em mamoste ne. Li vê derê jî Ew aşpêj in, dema ku em dibêjin ew aşpêj in, aşpêj çi ye hevalno aşpêj navdêr e. Ji ber ku pirjmar e li vê derê li gorî ewê in hatiye bikar anîn. Ew aşpêj in. Ew aşpêj in. Yanê çend kes in, pir in, em bêjin çend kes in, ew aşpêj in. Hûn qirmet in. Hûn qirmet in. In jî ji qirmet cuda hatiye nivîsin. In li vê derê girêdayê hûnê ye. Em mamoste ne. Li vê derê gava ku em dibêjin em mamoste ne ji ber ku mamoste çê navdêr e bi dengdêrê qediye ye cînaka kesandinê negirtiye. Hevala em hatin dawiya waneya xwe heta waneyeke din bimînin di xweşiyê de.